ya zokorodzai baba kunamata hauna kunzwere jesu achiti ndichakutendai kwamaitira mabasa enyu vanani vainzarwa vari kutoti taidzinga madhimoni muzita renyu kwete taitraya taitodzinga but vaidzinga vakazodzingwawo ndopainobhowa manje wonzwa nekuadzinga ozodzingwawo vakafanana saka kungodzingana dzingana muri taipi yekudzingwa Mm. Ah, the greatest danger to miss heaven iri kuvanhu vari gifted yeah.
like preachers yeah. prophets those vane magifts but the, the gifts of god are without repentance yeah. mwari akakupa atokupa igift but kunamata haisi gift Gift chinji yawakapiwa whether wainamata hausi saka uchiona kune munhu ari kubhawa kuti watomupa mic anoparidza the gift is in him jona murebel ane nharo namwari akanoparidza kuniniva guta rese rikatendeuka but chinzwa iye apedza kutendeutsa guta peter ane hasha namwari yeah.
wapota yeah. that is zvondo zvamuchavaita vanavo jona was so peter yeah.

haugona kubvunza mwari kuti patsa vari sei aa ah, kana mm. vanongorova zvakadaro mm. yondozoshama wakunzi endai kwamaitira mabasa enyu yeti mabasa avataura ndeajesu can i go deep on this mm. statement jesu paanoti endai kwamaitira mabasa enyu uri kunzwa kuti ati enyu but ivo vati kudii taidzinga madhimoni muzita renyu Vabudawo pachena kuti chataita kuti tidzinge renyu yeah.
Saka isu takuenda kwataita edu rati ipapa mwari ari kuita rake inde rangu randoita kwaari ndinogona kutopotsera denga rangu ini ndichiita rake taidzinga madhimoni muzita renyu kurati zita renyu ndoraita izvi edu mazita ane nyaya dzawo so gift does not mean relationship You can be blessed usiri born again. That's the mercy of God. But the truth is you need Jesus. You must be born again. mvura dzese munogona kunwa but you come a time yekuti mvura yepabheterehema ndoine nyaya nokuti haisi mvura iri ordinary is the blood ropa rinorevei relationship zvimwe zvese ngatiitiranei pachechi but do you worship god in spirit and truth yeah. kana kuti wakauya kuzonamatirwa wakauya kuzotsvaga oiri nemastika its high time you must get the revelation of the blood yeah. david ati nyota ndinai haisi mvura iri ordinary varume ngatisvikei pakunzwa nzara

Shaya hako magift mamwe usashaye the gift of the gifts in you. Mm. Iva neukama namwari wacho nyota yauye nayo ndeye breakthrough kubasa kwako breakthrough mumereji yako the greatest breakthrough yeah.
itsimbe rine mvura inotaura ropa yeah. god must break through you yes and have a relationship with you mm. Ndonhamo ya prodigal son kuti paakadzoka kumba chaanga asisade kunzi mwana weipapo but adzoka ipapo itype yadzokerera chingwa kwete muridzi wacho kutobuda pachena kuti musatitore semwana but patii time tozongoona toita ah kana usisiri mwana imbobira chingwa
chingwa chevana that's what the bible says he came back to his senses ukanamata by common sense yeah. you think of benefits more than relationship Yes.
Eish. Eish. Powerful. Breakthrough inouya.
Munhu wamwari akakunamatira ane nyasha zvinoita. But chinhu wani chaasika kunamatire chaunofanirwa kuita to receive Jesus as Lord and Savior. Hakuna anonamatirwa munamato wacho unotoitawo wega. Mm. Pastor vanogona kuprofita zvekubasa kwako but ukama hwako naMwari chinhu chiri personal. Yeah. Saka ndopane mastrongholds evaFilistia. Havadi kuti uve neukama naMwari, vanoda kuti uve church member, mm. supporter, yeah. not born again. But ane basa akaisa matika pamotikari vekubasa, zvinhu zviri kufaya, iye achafaiwa. There must come a time yekuti nzara nenyota yauinayo is to have relationship with Jesus. Vakuru hakuna chinobowa chekuti you gain everything and you lose heaven. Yeah. Yeah.
Ipapo. The greatest treasure yauchatakura kuenda nayo is your relationship with God. Mm. Hongu takunamatira kubasa kwaita but pauri pachine basa you must be born again. Varume nyota yatiri nayo iri too ordinary. Takuda nyota seya David yekushuvira mvura dzeBethlehema and mvura yeBethlehema ndiJesu wakaberekwa Bethlehema. You must have a desire in relationship naye.
Amen. Amen.